און דו בעטסט הייליגער באשעפער איך וויל שוין א חתן ווערן, הייליגער באשעפער שוין כולי כל הקיצין, מ'האט מיר שוין געזאגט דאס, ביז יעצט ווערסטו א חתן, רבונו של עולם איך וויל א. די זאך איז נאר, דו דארפסט אפשר בעטן דעם אייבערשטן אז דו זאלסט אויך נישט אפזאגן קיין שידוך, ווייל איך זאג דיר אפן, ס'איז דא די יונגע בלוט, די הייסע בלוט, איך וויל נישט בעטס חתונה וואס די אייבערשטער האט געהייסן אויך, אבער אויך אראפצואוואקן פופטין עוועניו, פארטין עוועניו.

אויף דעם קוקט ער ארויס. א מאמע פון מיינע קינדער. זינגען קרישמע מיט זיי. נישט זוכן וואו צו גיין טאג און נאכט. ארויסגיין אויפן גאס. זוכן פֿיר און צוואַנציק שעה וואו מען קען גיין שאפינג, שאפינג, שאפינג, שאפינג. אבער דאס איז די זאך. ס'איז אזוי אזוי ווי ביי די בחורים. אזוי ווי ביי די בחורים. מען זוכט א בחור וואס איז אין ישיבה ביז די חתונה. נאך די חתונה איז ער. אייבערשטער זאל אפהיטן מען זאל האבן איינער וואס וואס וואס. ווייסעך מיין ס'איז נאר די פאר די פאר די. פאר די פיקטשער. שטעל דיך פאר איינער זוכט א בחור פאר די בעסטע בחור פון ישיבה און עס איז אים טאקע געלונגען. שטעל דיך פאר ווי ער קומט אהיים נאך די חתונה מיט זיינע מנהגים מיט זיינע זאכן דער שווער זאגט די גער אהער גיי ארויס פון דא. ס'איז נאר פאר די פאר די וואס זאגט מען פאר די עולם.

כ'זאל בעטן דעם אייבערשטן אז דו זאלסט אז דו זאלסט נישט אנזאגן קיין שידוכים, הייליגער באשעפער העלף מיר זאל נישט אנזאגן קיין שידוך, און אויב ביסטו אזוי פארקאכט מיט די מיט די מיט די מורא'דיגע ווארט פון באשערט, זאל יענער אנזאגן. דו זאלסט ווארפן די דו זאלסט ווארפן די די די סליפער פון באשערט אויף יענעם, יענער זאל הערסט גיבן א שמייס די די די קראק. באשערט? שריי דו אז ס'נישט באשערט, איך קען נישט די ווארט באשערט. יא אבער למעשה די האלטסט נישט אז ס'איז באשערט אז די באשערטע? ס'איז אזא זיסע ווארט, ווייסט מיין א בחור דיך וויל חתונה האבן, יא למעשה איז באשערט, באשערט. און די עלטערן זיי ווילן נאכנישט אויסהערן קיין שידוך וועגן זייערע אייגענע אינטערעסע, וועגן געלט אדער וועגן דאס וואס ס'פאסט אים נאכנישט. באשערט עס אזוי גוט די ווארט ס'איז אזוי גוט אבער מ'נוצט עס נאר דא למשל די וואך שבת דיין שונד האט פארברענט האסט גענוצט די ווארט האסט געווען באשערט? אדער דארפסט דארפסט געבן אזא האק ווייטער נישט ווייטער נישט האסט פארגעסן צו אנדרייען די שונד באשערט ס'איז געווען ס'איז נישט געווען באשערט די וואך שבת קיין שונד. מען נוצט עס נישט, מען האלט עס אין א לעדל אוועקגעלייגט אזוי שיין, נאר ווען מען דארף חתונה האבן, האט זיך עס נישט באשערט.